Atutan ah zeidah kan i hrawm ṭhan hna lai ti ahcun ka ahhin Lai miphun thawhkehnak tuam Pu Ral Hmung, Pu Ral Hmung a tuanbia kha tutan zong kan vun i share ṭhan dingah kan kai thimmi a si. Hi atu ka umnak aa live ka thlahnak inn te zong hi kan ti lai hlanlio inn bantuk te hlanlio aw hlanlio inn a si. Ka zawn ahhin kan program kan thawk hlanah Hika hin zarhkhat voikhat a tlawm bik paohpaoh kha live kan rak i thlah lengmang. A ruang cu hika zawn ah hin zeidah kan rak chim tawn ti ahcun uh, Laimi phun, Chin miphun kan thawhkehnak kan tuanbia ti bantuk, cun uh, Lai kan nunphung ti bantuk, biathuk holh thuk ti bantuk te hna pawl zong kha Hika zawn ah hin kan rak i share lengmang nak a si. Aa uar phun si ahcun kan YouTube zong hi subscribe rak tuah ve la. Cun rak kan leng lengmang ve. Hi a hlei tein hika zawn ah hin aa Chinmi kan thawhkehnak kan tuanbia hi tampi kan chim cang. Cun aa Lai nunphung, biathuk holhthuk pawl, biazai tibantuk te hna pawl zong kha hi tampi kan rak chim cangmi a um. uar phun na si ahcun hika zawn hin kan video zong kha rak len lengmang khawh a si ahcun share piak khawh zong a si. Ruang cu hika zawn hin zei ruang ah dah hi bantuk kan tuah lengmang ti si ahcun chanthar mino hna nih cun upa deuh kan si zong ah hi bantuk hin Laimi kan nunphung ha a pehtlaimi kan biathuk holh thuk pawl he ai pehtlaimi pawl kha Tampi thei ve hna usih. Fawinak kan chim sihcun kan holh le kan ca le kan nunphung hi kan thinlung ah tam deuh a luh si ahcun zei kan ti lai, mi tam deuh nih kan nunphung ah kan holh le kan ca kan dirkamh deuh lai ti khi thinlung chung ah ummi a si. Hi Laica cawnnak tibantuk te hna zong ka zawn hin kan rak tuah lengmang. Cun a hlei in kan tuanbia pawl cun Laimi, Chinmi chung ah Zohchunh awk a tlakmi pasalṭha hna, kan pasalṭha hna an keneh dawh an tuanbia zong kha hika hin rak chim lengmang nak kha a si. Hi tutan zongah hin Pu Ral Hmung timi a tuanbia kha hika hin hmunkhat te ah vun i hrawmṭi dingah khan ka vun i thimmi a si. I hika hin kan siahcun kan program kan thawk colh ko hna lai i Pu Ral Hmung timi cu mizei bantuk dah a si kan ti si ahcun Pu Cung Ling le Pi Ni Cuai nih thongkhat zakua kum kul le kum li ah February thla ni hleihnih ah khan Hakha khuathar ah an hrinmi a si. Hi hi Pu Ral Hmung hi a hmet lio tein Hakha ABM timi sianginn ah a kaimi a si. ABM timi cu American Baptist Mission pawl nih an tuahmi sianginn ah khan a rak kaimi kha a si i ABM ah hin tangli a awn hnu ah Falam ah Falam ah khan a kai ṭhan ti si. Hi cu hnu ahcun Rangkun Saint John High School ah khan tang sarih a va kai ṭhan ti si. I cu hnu ah Pu uh, Ral Hmung cu sianginn a kai lio ah sianguk bawi Reverend Wilson nih a dawt ngaingaimi a si i tanghra na awn ahcun England ah kan kuat lai i ca kan cawnter lai tiah Reverend Wilson nih Ca a cawn lio te ahhin tanghra a cawn lio ahhin uh sorry sianginn a kai lio ahhin tanghra na awn ahcun England ah ca kan cawnter lai tiah ti tiang a rak ti ti a si. A rak dawt tuk ti si. Hi vanchiat ah uh Japan ral kha a hung tho ciammam i thongkhat zukua sawmli kum hnih kum hrawnghrang ahhin A khua Hakha ah khan a kir ṭhan ti si. Irangkun i sianginn a kainak ah khan Hakha a kir ṭhan i thongkhat zakua sawmli kum ahhin Ṭawngu khua Church of England Khrihfabu ah tipil a ing ti si. Cu hnu ahcun thongkhat zakua sawmli kum hnih in thongkhat zakua sawmli kum thum kum ahhin Hakha ah bozahu te, te nih an tuahmi Western Chin uh, Levis timi ah ralkap rian a ṭuan ti si. Hi cu hnu ahcun thongkhat zakua sawmli kum thum hmai ti ko a si law cu kum ahcun Mirang Acozah le ralkap hna kha India an zaam tikah Japan ralkap ah a lut ṭhan ti si. Cu hnu ahcun Japan ralkap zei kan ti lai, UMRA timi kuttang ah Burma National Army Intelligence timi officer, fawinak cun Thohlan zi upa rian a tlai ti si. Hi chim duhmi cu hika zawn ahhin Japan ralkap pawl zong nih an hman ngaingai mi a rak si ti kha Pu Ral Hmung a tuanbia kan rel tik in hmuh khawh a si. Hi hi rian a ṭuan lio ahhin Mirang ralkap nih Hlualam khua ahhin an tlaih i thong ah an thlak ti si. Hi India ram Amphal thong inn In Calcutta thong ah an kuat ṭhan ti si. Hi cu lio ah ca cu lio ahcun General Aung San le cun Mirang hna kha an i komh ṭhan caah Pu Ral Hmung cu Kawlram ah an rak kuat ṭhan ti si. Hi anih vanṭhatnak ahhin Aung San le Mirang hna kha i kom hna hlah seh. Tlangpi a tla hnga ti khawh a si. Hi thong chungin a luat hnuah Simla khua i brick LB Naylor timi sinah khan a phat tikah National Intelligence Officer a ṭuanter ṭhan i cu hnuah cun DCCAO timi Ford DCCAO Ford timi khop uktu bawi LT Kelly sinah a kuat ṭhan ti a si. Hi cu hnu ahcun Japan ral dih in Hakha a phan ṭhan i cu hnu ahcun Oath timi nih hin Falam ah a auh i First Chin Battalion ah senthum in rian a ṭuanter ti si, ralkap rian a ṭuanter ti si. Hi cu lio ahcun tlangcung, tlangcung ummi le Kawlram hmun rawnmi hmunkhat ah luatnak lakṭi ding in a rak zei kan ti lai, a rak zuam i an i sawm lio caan a si ti kha a si. phundang kan chim si ahcun Kawlram i Latlang cungmi kha hmunkhatte ah rianṭuanṭi dingin an rak i sawm i an rak i zuam i an i sawm lio caan kha a si ti kha a si. Hi cu lio ah Mirang bawi nih hin Mirang kuttang maw um na duh deuh asiloah luatnak maw lak nan duh tiin Pu Ral Hmung hi a rak hal ti si. Hi cu lioah Pu Ral Hmung nih cun luatnak lak ka duh tiin uh, a phit ruangah hin a thin a hung i cu rian cun uh, Hakha uh, a phuah i Hakha a kirter ṭhan ti si. I uh, Mirang kuttang um i rian ṭuan maw na duh, uh, na duh rih asiloah luat maw Luatnak nawl lak na duh tin Pu Ral Hmung cu a rak hal tikah hin Pu Ral Hmung nih hin a phitmi cu luatnak la kan duh tiah a rak phit tikah hin Mirang pawl kha an thinhung i Hakha a rak kirter ṭhan ti si. Hi Falam i a um lio ah hin Frontier Officer Mr. Stevenson nih hin a theihhngalhmi a si caah a auh ṭhan i public health uh, inspector a kaiter ti si. I a dih in khin Kachin ram Mitcina timi ah hin zen ti lai an ṭhial ṭhan i cuka i rian a ṭuan lio ahcun Area Medical Service Director timi doctor La Ping timi he hin an i theingalmi an si i cu ahcun Falam ah khan aa ṭhial ṭhan ti si. Hi cu hnu ah A rauh hlan ahkhan a rian cun ai phuak i ram rian lei ah a lut ṭhan ti a si. Hi Pu Ral Hmung cu thongkhat zakua sawmnga kum hnih kum thimnak zong ah siseh cun thongkhat zakua sawmnga kum ruk kum le cun thongkhat zakua sawmruk kum thimnak a um lio caan zong ah siseh Hakha peng in MP ah an rak thimmi a si. Cu hnu ahcun thongkhat zukkual sawmnga kum riat kum hrawnghrang ah Phahsak Pahlah party cu pahnih ah an i ṭhen i amah cu U Ba Shwe le U uh, Shwe Nging lei uh, time phu, phu ah khan aa tel ti si. I cu lio ahcun time lei in MP cu Paruk zei kan ti lai minung paruk kha thanshin clean timi lei zongin MP cu paruk veve an si caah Chin Vuanci Pu Za Hre Lian cu zei kan ti lai a tla ti si. Hi cu tikah Pu Ral Hmung nih hin thanshin lei i Pu Thang Lian kha a va sawm i teme lei cu MP pasarih an si cang caah a cozah an tuah khawh cang tiin thawng an thanh hna i cu hnu ahcun thongkhat zakua sawmnga kum riat October thla ah U Thang Lian cu Chin Vuanci rian uh, an ṭuanter ti si. I uh, hika zawn ah hin uh, timi timi phasah pahlah party hruaitu uh, na si ko nain nangmah nih pei Chin vuanci cu na ṭuan awk a si ko cu tiah a kuttang rianṭuan hawi hna nih khan heh te zong khan Pu Ral Hmung hi an rak sualsak lengmang ti si. Hi asinain Thongkazukua Sawmnga kumkua March nithumni ah hin Chin vuanci cu amah nih a chan a vun chan ṭhan i cu hnu ah cun Kawlram Tamataw U Mah Win Mawng hmai ah A dir i bia zong a rak i kam, ti si. Hi thongkhat zukua sawmruk March thla general election zong ah hin nationality in amah nih a tei ṭhan hna i cu lio ahcun Pu Thang Sun nih ka cuh lai a ti nain Pu Ral Hmung nih rak ka kian ko law puan thawk rian kan pek lai tiah a ti caah aa ngol ṭhan ti si. I asinain Pu Thang Sun nih cun a ka hlen, rian a ka pe lo tiin election uh, tribunal court ah taza a cuai i a sih ni an i lak veve i cu ahcun Falam Ṭhawng Hall ah an rak ceih hna ti si. Thongkhat zakua sawmruk kum khat April na hlei sarih ni ah hin michahnak degree cu an rak tuah i i an pahnih in kum nga chung MP i cuh kho hna hlah seh tiin uh, an rak ti hna ti si. Hi cuti cun MP in phuah a si hoi i uh, amah ai ah cun haudan thim ti si cun Pu Hrang Nawl nih a hmuh ti si. Hi hi hnu uh, mah hnu ah cun biaknak lei ah aa pum. pe mi a si. Biaknak lei a hun i pumpe thongkhat zakua sawm li kum kuan thongkhat zakua uh, sawm nga kum hnih kum tiang Hakha Baptist Association uh, ah khin secretary rian zong rak tuan piak hna ti si. Hi ZBC rak ti chan lio EC le uh, cun MBC hoi ti ka ho silo MBC timi Thilri zohkhenhtu kawmiṭi zongah a rak i tel ti Sehpura hnung hi. Hi thongkhat zakua sunga kum hnih March nihnih ni ah hin ralbawi general Ne Win uh, Rever- uh, sorry, Revolution Council a hung kai i ram rian tamah paoh, uh, paoh paoh ah uh, Zei kan ti lai? Rak tlaih tikah amah zong India lei ah a rak zaam ti a si. Hi phundang kan chim si ahcun uh, General uh, Ne Win chan ah khan uh, council a hung kai i rian uh, tamah paohpaoh kha uh, ram rian i tamah paohpaoh kha tlaih a si caah khan amah zong kha India lei ah a zaam ti khawh kha a si. Uh, tiah tuanbia kha kan hmuhmi kha a si. Hi amah cu meithal hriamnam tlai in a cozah Dodaltu a si lo caah thongkhat zukua sawmruk kumruk kum ahhin lingvawn khua an rak phan ṭhan i cu hnu ahcun Revolution Council nih an rak auh i thongkhat zukua sawmruk kum kua kum ah Transport Department ah additional officer rian an pek ti si. Hi cu hnu ahcun A ṭhet chin rin hrawnghrang khi an va zohkhenhter ti si. Hi thawng kha zukua sawm sarih kum hnih kum ahhin TNC timi department ah state officer ah rian an kaiter i cu hnuah cun Hakha rian a ṭuan ṭhan ti si. Hihi hnuah cu hnuah cun Kaya ram, Luaikaw ti bantuk, Rakhine ram, Sittwe ti bantuk ah aa ṭhial i thongkhat zukua sawmriat kum li kum ahhin pensen in a rak tlung ti si. I acozah rian a ṭuan lioah anih hi Pu Ral Hmung kan timi hi zumh awk tlak le bochan awk tlak taktak in dawtnak le velngeihnak he rian a ṭuan caah hi hika zawn hin Kaya State People Council zong nih hin Laksawng an rak pek i cuncun Rakhine miphun zong nih hin sui medal an rak pek ti si. Hi thongkhat zakua sawmriat Jun thla Kawlram acozah nih hin nai nganh Kunyi second class timi medal zong medal le cun phaisa mah lio i zeikanti lai thawng hleinga, hlanlio phaisa thawng hleinga zong kha an rak pek ti si. Hi phundang kan chim cu a rianṭuannak khan pe felfai taktak bochan awk a tlakmi, dawtnak a ngeimi pasal ṭha, Laimi nih philh awk a ṭha lomi a si. Hi Chin Vuanci a ṭuan lio ahhin Mangki Zung kha Falam in Hakha ah amah nawl in a ṭhialter hna ti zong hi tuanbia hin kan hmuh nain ka kha cu a va si maw si lo ti kha felfai tein theih khawhmi kha si lo nain tuanbia an ṭial ning ahcun cuticun a si i cabinet nawl loin nangmah nawl in na ṭhial an ti caah a rian in an phuah ti si. Hi cu hnu ahcun amah caah cun sunghnak ngaingai a si ko nain ram le miphun zawnruahnak in ṭhialtermi a si caah A tefa ṭhangthar hna chan ahcun ro sunglawi ah a cang cang ti zong hi hika zawn hi a tuanbia ṭialtu hna nih an vun telh chihmi kha kan hmuh khawhmi kha a si. I a rian in an phuah ruangah hin ramrian pension zong a hmuh lo caah keimah i ka pension cu Hakha Myodaw hi a si ti zong in Pu Ral Hmung nih hin a rak chim ti si. A hnuah Baibal sianginn a kai ṭhan i thongkhat zakua sawmriat kum nga kum ah hin ṭawngu Anglican Church i Bishop Gregory Hlahco nih hin deacon ordination a pek i cu hnuah cun thongkhat zariat thongkhat zakua sawmriat kum ruk kum ah hin Mandalay Mandalay in Bishop Mewah nih Priest Ordeng timi kha a pek ṭhan i cu hnu ahcun Kalay ah a chiah ti a si. Cu hnu ah thong khat zakua sawm kua kum kua October thla nithum ahhin Hakha ah inn ah sertu a pathian sinah aa din ti a si. Hi a thih hi thong khat zakua sawm kua kum kua October nithum ahhin a thi i cu ahcun amah philhlonak lungphun cu Hakha Khuathar tu Carson Baptist Church velchum ah khin a lungphun zong kha an rak tuahpiak ti si. Hi cucu Pu Ral Hmung a tuanbia a si. A rianṭuannak le nunang he tam taktak in Lai miphun ca philh awk a ṭha lomi kan pa, kan pu a simi a si. Hihi a tuanbia a thei lomi tampi kan um si ahcun a tuanbia hi rak ngai ve u sih law, Ka zawhning video zong hin rak zoh rak zoh ve a si lo. Cun a ca uk zong ah hin a tuanbia he an ṭialmi hi tampi um. A ruang cu hlei in a chuahnak hi Hakha Khuathar a si i a ni hi Hakha kek bak a si caah hin a hlei in Hakha caah hin tampi rian a ṭuanmi kan pu kan pa a si ti kha kaa hen a tuanbia kan rel tikah uh, hmuh khawhmi a si. Hi a dang kan pu kan pa hna an tuanbia uh, Pu Ral Hmung lawng si loin uh, tang tampi zong kha kan rak chim ciami a um. Hi tahchunhnak ah U Ṭhat Hlai te bantuk te hna zong kha uh, Pelua, Pelua peng lawng uh, Kadu khua ummi Pu Ṭhat Hlai te bantuk a tuanbia Chin miphun Chung i Chin miphun a sersiamtu a tungmertu kan pu kan pa hna an tuanbia zong kha kan i hrawm lengmang. Nain Laimi Chinmi kan thawhkehnak kan tuanbia le Laimi kan nunphung kan holh le kan ca uh phungthluk te hna pawl zong kha ka han theih na duh ve a si ahcun kan YouTube ah hin rak kan leng lengmang law subscribe zong uh rak tuah ve ti kha Kaa hen uun in sawm kan duh. I subscribe tuahmi video a ka leng lengmang vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka nei. Hihi kaa zawn ahhin kanmah pumpak ca si loin Laimi Chinmi nih kan nunphung le kan holh le kan ca kan tuanbia kan philthlaunak hnga lo ding caah kaa hen video kan rak tuah lengmang nak a si ti ti zong kha kan donghnak bik ah uun in cah ṭhan ṭhan kan duhmi si. Sicun hu video tu ah khan kan rak i tong ṭhan hna lai. Zarh fatin live in kan rak thlah cun video clip tete zong in Rak chimnak kha tampi a um i rak leng lengmang ve ti zong kha donghnak bik ah vun cah ṭhan kan duhmi a si. A hnu video tu ah kan tong ṭhan men lai. Bye.